Yn ddiweddar ar y rhaglen nes i sôn am ŵyl newydd yng Nghaerdydd, Goil Diffusion. Nawr, gŵyl ffotograffiaeth yw hi sy'n cael ei dathlu mewn llefydd go iawn fel yr eglwys Norwyaidd tu ôl i fi a llefydd virtual. A gan bod i fi prynhawn bach i fi'n hun, fi 'di dod mas gyda'n ffôn. Nawr, mae yna lot o bethau gwahanol yn mynd mlaen, ffotograffiaeth ar y stryd, gweithdai ac arddangosfeydd wrth gwrs, ond roedd un prosiect yn benodol yn sefyll mas i fi. Drwy gydol mis Mai mae gwahoddiad i bobl fel chi a fi ddod i ymweld â un o'r rhain. Photo Hives, a'r syniad yw bod chi'n tynnu llun a'i dweetio fe i'r hashtag penodol maen nhw wedi ddewis. Reit, dou lawr, dou i fynd, a edrych ar y map, mae'r ddoi arall yng nghanol y dre, felly uh, bant â ni. Mae yna bedwar photo hive i gyd, un yn y bae, un ym Mharc Rath a'r ddau yma yng nghanol y dre. Nawr, peidiwch am eiliad meddwl bod fi'n ffotograffydd, achos, wel, i fi ddim. Ond fi'n meddwl taw dyna'r pwynt. Gall unrhyw un gymeryd rhan a chyfrannu at y collage sydd i'w weld ar y wefan. Reit, mae'r llun hen sbel yn wahanol i'r ddoe arall, achos, wel, mae'n reit anodd i ddal, wel, atmosffer y lle mewn llun, sy'n ni'n gweud. A does dim rhaid i chi ymweld â un o'r photo hives i wneud cyfraniad. Mae Diffusion hefyd wedi creu'r hashtag Cardiff Encounters, a mae gwahoddiad i chi dwîtio'ch lluniau o'ch Caerdydd chi drwy mis Mai gan ddefnyddio'r ap Instagram. Mae yna hefyd gyfle i chi weld gwaith dros 70 o ffotograffwyr mewn amryw o leoliadau, yn cynnwys Neuadd Dewi Sant, Coleg Cerdded Drama, a rhai lleoliadau mwy annisgwyl fel y Tramshed yma yn Grangetown. Mae'r posteri hyn yn hyfryd a mae fel bod nhw'n gweud wel stori ambyti Cymru dros y blynyddoedd. Hwn yw un o'n hoff rai i. It's not unusual Tom Jones. Epic.
Pythefnos yn ôl oedd hwn yn actually bus depot oedd y cyngor yn defnyddio um, a mae'r tîm wedi bod yn brysur fel y gallwch chi weld dros y pythefnos dwetha yn adeiladu contemporary art Space. Mae gyda ni Jeff Charles draw fan hyn, wedyn fan hyn mae gyda ni Values Represented a lluniau archifol a a gwaith newydd gan artistiaid o Gymru. A wedyn yn y pen draw mae gyda ni ffilm amazing yy gan Jeremy Deller, mae'n dod o'r Cymoedd yym a oedd ei dad e'n glöwr yym ar ôl gadael ysgol ath e lawr i i fod yn glöwr gyda'i dad a nath e para ddim yn hir a oedd e'n meddwl ma' raid bod galla i neud rhywbeth arall, oedd e ddim yn lico bod yn brwnt. Beth ag ath e lawr y gym a nath e adeiladu cyhyre a a ath e draw i'r America a o'dd e wedi bod yn pro wrestler mae dal yn pro wrestler mae'n enwog enwog dros ben ac wrth gwrs ma' Jeremy Deller yn turn a prize winner so ma' hwnna'n werth i weld hefyd. I ddweud y gwir, mae'n anodd colli'r ŵyl, gan fod artistiaid fel Kirsty McKay yn cynnal sesiynau ffotograffiaeth stryd yng nghanol y dre, Ond beth ambiti'r lleoliadau virtual 'ma? Nawr os oes dim amser 'da chi fyn mas i gymeryd lluniau yn yr heulwen, allwch chi wastad yy dod draw i'r wefan a cyfrannu tuag at y dadleuon sy'n mynd mlan fan 'ny. Er enghraifft, nid yw'r artist yn atebol i neb. Trafodwch. Allwch chi ymuno yn y ddadl drwy glicio ar platfform, neu mynd lawr i bar Fire Island bob nos Fercher am hanner awr 'di chwech i gael dadl gelfyddydol dros beint. Braf, ia?